Hai mwanangu.
Matiko daddy. Saka chimbondiudza kuti iwe kana wakura kuda kuzoita sani munhu waunoyemura iwewe kuti haa ini nda kuzoita saningi ah,
munhu andoyemura ya yeah. Ah, ndakuzoita sajinimbi. Wati che?
Jinimbi.
Chitonyarira zvako nyaya iyoyo, sida kuinzwa. Kwaita sei?
Handisi kuda kutozvinzwa kana kana itombonyarira izvo. Uda kutichekeresa? Kana kuti iwe uda kufa usati wasvika eji yako iwo. Usati watombochembera. Ha? Itonyarira izvo. Tonyarira zvako nyaya iyoyo.
Koindava handanga nemota dzakawanda here chichi dzese mota dzedzeana Rolls Royce maLamborghini maBugatti hamudi kuti ndizokutengera mota yakanaka ah, ah, ah,
chitonyarara zvako nyaya iyoyo da watotsvaga zvako mumunhu mumunhu zvako atori nani saka saka munhu akaita sei chero mumunhu zvake atongoriwo nani zvake mumunhu
ya ah, akaita sei saka ndakuita passion java
wati chii passion java
unoona tsaga uyoyo wauda wakutaura kuti passion java wewe ndiye munhu asina kana direction ndawatoregedze zvako ndiye munhu asina kana pasina kana nezviri kupepe mune haana kana direction ko ana direction aita sei futi wewe munhu wee atombozikana tanta nezveende chii zvese anowanika music maprofeti zvinonyadzisira uchanzwa munhu wee kuti aburitsa Song yeZim Dance inonyadzisira munhu iyoyo. Mai manje so. Because ah, munhu iyoyo haada watonyara zvako chitotsvaga mumwe munhu. Ndawatotsvaga zvako mumwe munhu nekuti ndaayo haa. Ah. Vana passion java, passion java izi. Saka muda kuti ndiite sani mimi.
Chero zvakatongonami kana zvakana wakatongoita samagaya.
Ah, baba mwana unisira mhepo manje. Ndo mhepo chaziya dzamundisira. kumhepo dzaita sei haudi kuita profeti here profeti okupi iye ndiye munhu pasitomboona kana zvaprofeti pai pai hapana kana zvaprofeti pai pai ndo mbavha manje iyoiye kumbavha aita sei ah kwamuna kuzvinzwa here kuti pane vanhu vari kuchema mari dzavo ikokoye dzakanyura ikokuye vamwe vakanzi bvisai mari titange ti inozobereka kuita sei sei wozoiwana yawanda vari kuchema mari dzavo dzakawanda vanhu vari ikokuye kune mari dzakanyura dzevanhu ikoko zvinhu zhinji vabhadharisa vachinzi he mari yako inozoa yabereka akawanda chiri kuche mari dzavo sina kutombobuda
dzisina kubuda kupi dzara pakubuda here mari dzacho ah hamusi kuziva plus yewe itsotsi yewe akazombotanzi e vanhu ari kuenda nezvichemo zvevanhu Anoenda nezvichemo zvevanhu vamero waenda nazvo mubhegi. Tsangu mutaura imimi kuti aenda nezvichemo zvevanhu kupi? Mwari vaita kure here zvekuti zvichemo zvakuda kuendeswa nemabhegi? Ingwani isusu takakura tichinzi chero mubhaibheri zvinotozikanwa kunzi Jesu ndiye munhu ari pakati pedu anokwanisa kutiendesera zvichemo zvedu kuna Mwari. saka yaenda nazvo kupi zvichemo izvo mbeg amaona woti uyu hayo haa mdara matanga magaya here zvamukutaura izvozvizvo kana kuti muringotaura aiwa haa tsaga wenyu aiwa zviri nani hapana anoda kuita ndoda kuita inini kandakura chete